wabineno lurembwa ma wari nene gi calo langi West Nile pien tuko man onongo dong okelo wat matek tutwal i Northern Uganda. Wiye wiye i kit me yubbe watye ki kacokke madit ma bibedo diki i nyim bar pege. Kakanya fun weng mukene aa ki Amuru mukene aa ki Nwoya ma gitye i gulu kany wabi nywako lok mapol me neno kit me wot kacel me cito bali. Mitowa tye ni kacokke bibedo caa abongwen i nyim bar pege. I kine bene anongo ripot ma a ki bot fund bodies mapat pat ma tye i dictrict me Acholi macalo wiyawiya ki i Kitgum, makamaka ki pa Deer, Gi kong ngiyo team ma gilwongo ni real fans ma bedo gulo kany ki ca mingi meno jo ma dong gitye ka yubbe i rwom ma lamal amuru akubbe gitye ka neno ni area mene ma wacito wagamo gin gi iye wek kacel gibin giwot ki team kacel nwoya.

Gi baces mapol tye ka bino dong waketo wel bac bibedo alip pyera abic me cito wa gi dugo weng ka ineno mot bali cito gi dugo nyo wele kato eo ni but wa negotiating wa winye wa neno ni pien ni en lutino gang gin bene myero gicung i kom gang Meno en aye wiye wiye yub ma tye but challenges ma tye en aye wamito ni watim addressing manok nok ni tuko man ogale, contract mukene ocot ento kacokke ma tini nongo jami weng tye maber and wamito bene ni ami ingecci eni ka inen wacito we are to wa registering cases mukene ma ma calo accidents. This time wamito ni wa lowering pe wanong peko ki rego ni pien lok kene yom cwiny pol kare kelo cam mogo ma nongo cawa ne pe opore calo kongo gi tic ki gudi yo marac ci dong wa mito ni ka cokke eni okony yo mene ma wan wa bitiyo kwede me o bale ki kuc kun nongo watye ki lelo wa bikube ki ludito polic me neno ni yo ma wa biwot iye obed yo ma tye control An, pe wabed ki ayokayoka calo jami mukene-ni. An wabineno ni drivers weng ma bidwoyo mutoka, jo ma tye qualified and gitye ki kero ma gilubo cik kit me wotgi yo me neno ni wacito maber dok wadwogo bene maber. Dong bene atye ka lego phones ma tye ka winya cawa-ni ni Yub man tye ma pire tye lamal tutwal wa acholi ma tye i Kampala, acholi ma dong lawor kubbe ki acholi ma tye i Mbale gin gitye ka kurowa kuni i wel mapol mukene dong tye ka laro ni a wabibut gang a wabinen kwede ci amito waco bot Fan bibedo marac tutwal ka in pe i oo me neno lelo man i rwom ma lamal dong wabilego bene ni Fan this time wamito cung ki lutukuwa wamito Fan obed independent. I te gica pa fon, wubitemme ni wabedo ki resources ma wabiribbe kacel wek kare man ka lutuku wabino i kam, tye jami mukene ma wan atimo calo me dwoko pwoc, gicung gi kaka, gicung ki lutino Acholi. Ki bene wan amito loyo and man wabineno ni lutuku jami mogo keken pe orem wek wan adwogi wi lee ni gang. En aye wiye wiye, yubbe pa funds ma atamo ni myero abin amiyo officially.
NN. Well, ingeyo macalo wai lador wi fans gin pol kare gin gibedo bene ikin jo ma gikonyo ikit mono twal me rano lim matek twatwal. Amito awiny ki bot mono twal ladit ni ogudo lok kom resource mobilization kit mono twale me yenyo lim kelo ne i team wek kulu oto okony team maber adada. Yo Waneno i kare mukato ngec kibedo ka tic mo cwalle ki kit ma raa olim ki bot dano i kin mukene kenyo. Pa angeyo mwaka ni strategies mene ma wabitiyo kwede mon cwalle wek luto olim obin ma nongo romo konyo tim maber labongo ayele yele mo keken.
Apwoyo omera, neno wa tye ni pa districts at least omyero fund obed ki cen ma romo alip miya abic i te gicaya gi. Wek ka wa realizing any cases of emergency Ci wa wek kit gomunu omiya limiya aryo, gulu omiya limiya aryo, padeo omiya limiya aryo, amuru omiya limiya aryo. So tyen lokke ni a registered body performs, wabibedo ki coordination me neno ni at least cene obed ite gicayowa. Ci dong cene wa submitting lawang acel bot ngat ma gwoko lim me management. Meno kit onongo watemo designing kwede.
Well, Jimmy, atamo ni me ibino ka wa me medo anyim, en aye lok kom lok kom lim tye gin ma pol kare bedo very sensitive ka odwogo i tuko mo calo me province team kare kare ki gin ma berre ladit Oruni tye kany, Oruni ajoli dako odoco amito ni i kin kacawa eni ni. Itit ki lawiny redio. In ibedo dano ma obedo ka longo wi transport pi kare malac tutwal i tim ma otal ni Province Team. Pa angeyo cakke ni i ngec ma megi ki neno ma megi, lok kom transport tye nining? Ki dong bene wan wangeyo ni wan watye ki bus pa Province Team. Ripot ango ma kati ki bot ma otwalle bus team ma gitye ka loyo ma otwalle lok kom bus? Ka iloko nge ni I mwaka mukato-ni, ba i dwe me abic ma cero i abicel ka kenyo, Olong Province Team gitye ki over twenty two million in their accounts on record. Wiya pe owil lok enoni. So, iromo miniwa updates i kom ah, lok kom bas? Pien ni wangeyo ni jecen wa me konyo tim ma megwa obi a ki kenyo. wek awiny ki boti.
Apwoyo matek omegina ma tye i ot kany ci amyero bene dok akong pud acwal pwoc bot management me Radio Pacis me miyowa kare me bino kany ka cako nywako ki dano me nene ni aduki me drum muduku eni obedo gin maber an bene calo acwali Waa i ka ma watye iye-ni me bino lakaracel me timo gin maber. Amito alok particularly ma dong kong bedo ki kera iye because an aye aneno lok kom transport i management me Acholi province. Ka dong kiwaco ka man pole dong dokke lok kom bus. Angeyo ni kong bedo kit wa ngini ngini ki i kin gang kuca dong oyabo ite. Leb me moni. Ci
Pe kimito kikwoti gin mo dok madit tutwal, but an kit ma aromo waco kwede kombeddi ni, actually province pe dok giga yabo wa ki i negative nyo wi zero kit ma iwinyo omera me India owaco kwede. Ada wiya po ma kit en owaco kene onongo watye ki million pyer aryo ki wiye ma nongo dong ciling tye i account. Kombeddi ngo ma aromo waco ni wan watye ki cente mo? and kong bedo pe aromo disclosing the total amount ma watye kede wabedo ka coordinating however jimi mukene tye in ingeyo wek nongo bus obed tye um, okony ca weng maintenance mogo matitino bene obedo tye ci ngo ma aromo wacce ni amito ajing cwiny fund weng matye woko kwija ki stakeholders mukene ma gubedo ka cung kedwa i kare ki kare. Olo watye ki gin mo ma pe rac romo olo cwalowa i tuko adiyi mo. But an angeyo ni nino ma lacen ka ineno wadgi i radio ka dong gitye ka mito wel egoni weng ma nongo waneno the expenses mukene tye ma obedo watimme calo me maintenance ci waromo wacigi. Obedo pe aromo pud disclosing the amount ma watye kwede ki

So imito wacci ni province ituk ma tye ka bino enini pe wi gwongo dogola mo because you're still fine ki ngo ma watye kwede at the moment? Umm I have to be very honest to lawiny radio, gin acel ma mitte ni wa awac ki luwiny radio, dwongo digola pa dano ni ene gin ma pe gikke, bedo wacci calo in kumbedi kumi yot ento myero inge ni ca mo keken ka iwinyo aba wic mo tye myero inong panadol ko, yes ngo ma aromo wacci ni ciling ma wan watye kwede ni pe romo operating the entire ngo.

ma nongo it is not the exact amount ma kombeddi tye ite gica wa ko wek dak dika dak dano mm winyo dak figure mukene ci nongo pe ber but ngo ma message ma amito awac ki dano ma tye lawiny radio kwica mm ka ki dwongo dogola pi ni ki dwongo dogola ni ni dong ngo we are really at a very bad state but wa nongo ni a continuous Financial Cash Inflow, Omyero moni kenyo otyek bedo tye kit ma iwinyo ladit pi Fwano Waco Kene. Ka Fwano Waco kong dong gin gigwoko kit ma gin giwaco kede in the respective of the each and every various district ma ki neno gin mo ni obino ci ki gamo ka man ka man ka man anongo wa ene romo bedo ber. Ki dong ngo acel ma I want to assure everyone ma tye woko kwica ni our bus it is in a very good state peko mo keken peke, watye ki bus ma gin mo keken marac peke ka ni kono the condition of the bus. En ango ma aulecwa icoyo pingo luwiny radio guwiny gin enoni? Buzz tye ka tiyo cente acoyo lingeyo enoni. Iromo miyo gwok lukmo manok kit ma kitye ka bedo i kare meno me channeling. Bedo nongo business ma Buzz nongo tye ka bedo i kare meno me tiyo ne kit ma cennone kitye ka channeling kitye ka gwoko ne kwede. Anga gin ma tye fully in charge ka timo gin ango with our Buzz?
Well, uh, Jimmy, Mm. Oh, I, I, I, want, I want to ready me, me gamo uh, la, la peny leno ni. Eh. Pe tyero lok na ti ready me gamo la peny leno ni. Uh, gin na naka myero waja na aye ni um, Eh. ma acel ma lukke gi ka cwakke ma wabedo kede lawo. Mm. Uh, unfortunately kum Mr. Oruni obedo pe Mm. due to engagement en kede winyo en owaco ni oweko lapeny ma wun wutye ka penyo en kum bedi ni answer ma onongo myero en omiyo pe romo bedo accurate kadi winyo wa i lagam an onen na tye ni ba calo wun wuyub kare o ci wulwong bac komitti obin radio kakany ci gin otit gi dano kita gucoko kwede cene kita gutiyo kwede cene kita gugwoko kwede cene Pien ni lapeny eni bene en lapeny ma management miyo botgi ni wun wukelliwa ripot financial report kite wun wutiyo kwede ki mutakawa ci wukelo gikel ripot eni gi presenting an dong nena tye ni kit agi gini gen pa acwele ni wun wuyub nino ki joni gin ma gukel ripot gumiyi bot acwele kany wek nongo lapenye pe dong obed garu garu ka dong nine dong nongo oruco gin nongo

Ere pe dong tye myero owace en ni kome ata wun akonya iwace. Oweko en calo en ni kome pe romo bedo gi figure egini iwiye because is I'm very sure pe ogamo cene mo keken pa ngat amyero power bac kiri ngat atye lok radio kiri ngat ewinyo radio romo wa confirm in company. Fine fine. Dea pe kome atimo gine eni. Ivan I understand point me tye ka aa ki iye it's really ok we shall find time wabedo ikare meno me tackling loka issue me bus but company meno just for the record

So, practically, kit iwinyo kwede, I'm just interior and exterior, me neno ni the team, the Acholi Province team, they must be well established in all their movement. Ci ngo ma aromo wacone eno. Amiti nongo imed kong ki lawiny radio wek gungeo ni these are the people ma gubedo ka handling bus. Ok, anga ma tye won kom gi? Nyiye en wamito because po tye ka mito title ni aa ko won kom ko lakan lim ko nga. Nga ma tye ka loyo wi bus?

nongo the bus committee meno me Acholi province wek wabedo ki kare me nongo lagam mapol ma nongo dano ngiyo every day is post show people would ask but macalo wan ticwa me conveying we don't have the answers ka pe wa nongo meno ki botwa ni otherwise wa for twitwal meno for the much information me bedo kare omine ma kwako committee meno nongo me bus meno bot Acholi province cawa ma megwa tye ka ngwec wa dong ki about 10 minutes keken wek wa wrapping meno nongo this conversation wek odug cen meno bot Iva na nen the Ben obedo